E adisiatz aquí Flora Mercadier per vos contar un pichon conte sus Ràdio Occitània, aquel d'aquí me foguèt contat en primièr per l'agrandor Alberto Forestier, qu'ère un brave contaire de Carci e que saludi ont que siague, ara que nos quitèt fa quauques annadas. Se dis la bièlha e lo bièlh. I aviá un còp un obielho e un bielh. E l'abielho èr o rebielho e lo bielh èr o rebielh, tan bielhs totes dos que lo quite temps los aviá doblidats. Vivió totes dos aquí, solets, dins un ostaló de la montanha, copat del monde, sens efants, sens televisiu, sens res. Confinats, dirián d'uei. A costat de l'ostal, aviá quauquòs polos. un dròç d'ortalalha, puèi la grança ambe dus o tres bacòtas, un ase e al dessús las tèrras e un pauc de vinha. Lo vièlh aviá un pauc de ventre e tota la jornada d'ivèr coma d'estiu portava una vièlha oberreta plena de posca e al cantó de las pòtas un dròç de gitano mil que lo fasiá romegar quand parlava per dire de la fa tombar pas. E puèi plan segur, dins la pòtza, lo cotèl de l'aiòla e a sos pès un bas tarre de cò tap pelat que semblava pas arrés. La bielho e lo tabé, ero magronello e bielho e fino amb e totson un petat sul cap e un cipelet dins las mans. Amai passavos lo temps çò a se planhir de s'assentat, un còp l'esquina, l'autre las cambos, e que te sabieu, çò a se planhir del bielh, E lo sicut mancabou pas, rengote la camisa e afanote e aici e alà e arrèste de romigar. Quand lo biel n'avieu un cofle, montava sul puetz per agatzar tombar lo solelh. Aquel ser, lo biel vetzèt quicòm que lusissiot dins lo balat mentre que se rolava una cigareta. Se sarrèt, Èra un tròç de miral. E figuratz-vos que lo biel èra ta biel qu'èra lo primier còp de sa vida que ne'n vesiá un. E vaquí mon vielh que pel primier còp de sa vida, triston, contempla son retrat. Alara se boto a plorar. Mon Diu, son paloquièl, mon Diu de mon Diu, es un imatge de mon paire. Lo reconeishi pla, amé sa berreta, sa mostacha, sa vèsta. E plora que ploraràs. Es content e es mogut coma tot mon vielh. Per aquò, en tornant davalar a la bòria, Lo vièlh s'arrestèt un moment e se demandèt, Macarèl, soi maridat ambe la vièlh dempuèi tant de temps que me'n soveni pas? Curro ai pas agut un secret meu. Curro es lo darrier còp qu'ai agut un quicòn sonque per ieu. Quicòn qu'ai beuit pas apartat-se ambe la vièlha. E bèl lo bielh s'assèt pas respondre aquel questiu. Alara diguèt pas res a la bielha e anèt rescondre lo tròç de miralh julfet dins la grança. E tocòp, de la jornada, corrèron a pasturar las polas, a noiri las vacas, a dintrar de trèfla. S'arrestava, pausava la piaça, pausava la broeta o çò qu'aviá, E anava dins la grança tirar lo fe e agachar çò que cresia èsser una imatge de son paire. Al cap d'un moment, ça que la, la bièlha remarquèt aquel carribari e se pensèt, De qué sana lo meu òme dins aquela grança trenta còp per jorn, que de costum per te li far dintrar lo matilh que li repila o fota de còde pel quiul, Uuh! Vas veire que i a un autre feno aquí dessús. Ò lo pòrc n'a trapat un autre. Alara la bielha anèt furgar dins la grança, e furgo que furgaratz. E a ditz de furgar, trapo lo tròç de miral amagat jo lo fè. E figaratz-vos que ma bielha rota bielha que ero tabé avió patz amai vist deth miral de sa vida. Alara vaquí ma bielha que pel primier còp vei sa pròpra imatge. Ah, diu Medan e se fait la vièlha, sabiei pla que i aviei un autre feno aquí dessús. Mas aquela mi lo diu tant qu'à m'engrassar après tantas annadas, tant que n'i trobai un autre feno, l'auria poguda causir mai jove e subretot mai polida. E cric e cric,